Dixwazim malê te re biaxivim. Ji ber mesela ji berê Êzidî bû vê ve bû Yagova. Ji Germaniya hatine me dixwest li halê te bipirsîm. Yagova mîn. Nebû Yagova? Na.

Belê jû zû em zanin herê. Kurê Xwedê. Belê. Wekî hat seba gunê bende. Bihîstî ew e. Belê em zanin. Herê. Hûn niha dixwazin pê bihestin wekî çira te dînê xwe. Herê guhastî. Herê. Dîn kîjan e? Dîn meriya xilas nake. Em bêjin çak al bavê me ji riya dîn de çûne ne. Em dinirin wekî dîn pê dîn xilasbûn tine. Tenê xilasbûn pê Îsus e, Îsa. We bihîstiye navê Îsa? Yan tê jî Îsa kurê Xwedê ye? Herê. Çawa? Bila, karin te re rûnin em xeber bidin? Tan tu şnav em karin vir jî hema wisa xeber din. Erê em bêjin Îsa kurê Xwedê ye. Ewa hat seva gunê îsanet, gunê bende. Ew ê hat em temam gunekar bûn. Ne? Aha. Ewa hat ewî barê gunê me hilda. Erê te çi êzdatiyê rast nedî ku te çû Yûzus qebûl kir? Hela me tiştekî êzdîtiyê nabêjin me rastneyîtiye. Dînê me mesela kalê me ana.

Îsus dibêjin, elê, Îsa, Îsa rast e pê zimanê xaçparêz dibêjin Îsus, pê zimanê Rûsî, Ukrayîne, Ermenî dibên Îsus, lê pê zaravê me dibêjin Îsa. Îsayê nûranî. Ewa pê nûra Xwedê hate dinê. Niha hûn rincî nêzîk in ji wê pirsê. Hûn dixwazin pê behsin ji dîn te çira ji dîn revî ne? Mesela ez ji dîn nere me, em dîsa ça êzdî hene ne, lê hebandina me Xwedê ye. Em Xwedê dihebînin. Ema êzdî jî Xwedê dihebînin. Lê hela me me gelo Xwedê xwe ragirtine ne ser dinê. No ema dîn êzdî dê jin dîn dînê mezin Xweda ye. Xweda ye. Erê erê. Em niha wî dînî dihebînin. Ema êzdî berê êzdî jî di qebûl dikin. Wextê te êzdî bûyî jî ew tişt hebû. Erê em niha Îsa dihebînin. kurê xwe bê. Yanî li vir e tê gotin ku tu serkêşiya wê yekê dikî ku gele malbatê êzdî dibî ser dînê Yûzûf. Yanî heqekî te wisa heye? Heq kîjan e? Wira heqê me cem benda tune lê wê heq ceh xwedê hebe wekî em benda tînin ser rêya rastiyê.

Ne, ewa kî xaç kir, kîjanî ku ewa qebûl nedikirin, kîjanî ku miqabilî wî bûn, ewa ne xaç kir. Ma kes karê Xwedê kurê Xwedê xaç bike? Kurê Xwedê seba min te hat xaç kirinê. Kes ne, kes ne. Erê, ewa seba me gişka Na, na, na. Kurê Xwedê, Xwedê ne zewiciya. Xwedê nûr a. Erê. Xwedê tenê ye, nûr e. Xwedê tenê ye. Lê kurê Xwedê bê Meryemê ne, bê

Ev çawa çê dibe? Na zanî şo ne hela. Ewa hema pîrya kama nabêje min re xwişk bira. Lê bendê dinê di hema min re xwişk bira ye. Ew ê jî ew ol qebûl kiriye an na? Erê jina min jî qebûl kiriye. Erê wextê ku Jesus yanî tu dibêjî kurê Xwedê û hûn jî kurê wî ne. Şadî wî li erdê ne, ne wisa? Erê, Û wê erê. çaxê tu pîreka xwe, kulfeta xwe dibine xwişk û bira. Em helê wexta ser vê dinê ne ne, em nabin xwişk bira. Kengê wexta ji Îsa hate ser dinê, wê sûda bende bike. Wê sûda temamî bike. Bende, xadê îro gazî temama dike ne, divê waran yê westiyayî. Em rastî jî eva dinya, dinyaka wedelû ye. Dinyaka wedelû ye ne, emr niha vira wedelû ye.

Xêra xwazê ye, çer gere xêrê nexwe. Ya hûn çin e ser mezala Çira û naçin, em îro çûn. Erê. yanê nava Yagova û me Yûzus Erê, yanê ê- dîsa ev ew olek heye. nû ye tu çi? Yanê Yûzus ne Hê şêga zaaf kir. hene, hê Yegova ji heye, hê xarîzmat hene, hê hê dîsa hene, zaf hene. Yama Hevandin. heta vêga yanê bêjim tu çend salî yî? Ez

Herî. Wekî wî wade bê û lazimî we jî bê. Wekî hûn nizam. Te heta vêga de te çend malbatê êzdiya birine ser ola. Me mixa xwe nebiriye. Ew Xwedê wexto dikeve dilê bende ew ez benda naguhêzim. Neştu dikarî benda biguhêzî. Xwedê dikare qelpê dilê bende biguhêze.

Careke dinya xirq bûne. Ne? Hingê nû pêxember bûne. Digot wakî wê xwe danê toba dinê xirq ke. Dîsa Îsa ne pê dikeniya ne. Digot evî heşê xan da kiriye. Eva çi dibêje? Lê Xwedê ya xwe kir. Îcar jî dîsa Xwedê hêrs ketiye. Îro jî her rojî divê ji gunê xwe vegerin. Xwedê hêrs ketiye ser gişkî hûn ê zaf bibexşînin. Wakî bende gunê xwe venegere wê here te bihîstiye divê cehenneme cenet heye. Erê canim cinnet be. Heye. Erê. Ewa ruh diçe canim cinne ev qalba. Ewa qalba naçe. Ev qalba here bigije xaliyê rokê. Erê. Ewa pê xaliyê xwedê çekiriye. Lê wê wadeyê bêne ruhê here cava xwe bide cixwe. Êdî êzdatiyê de ew tişt tunebû? Hebû lê êzdî qebûl nake. Ça êzdî qebûl nake? Êzdî ji dînê xwe dûr. Çil salî te jî qebûl kiriye kesekî tiştek ji te re nexwe? Ê me nizanibû ça. Min bihîstiye wekî me. Min ew fikra xwedê bihîst ne wekî ez min ew rêyê girtî ez çûm. Kê heta nebê ne heta tiştekî nebê dikarî bêjî.

Gazî zar re kesî nake. Zorê. Xwedê zorê gazî kesî nekiriye. Akî waran xilas. Hema Xwedê negotiye ola hemû ol, hemû dîn Xwedê çêkirine ne. Xwedê negotiye ola falan falan olê ne baş an, falan dîn ne baş e. Hela dîn ne îsanet xwe re dîn parêve kir. Hela Mihemedî, Xaçparêzî ne miletê me. Melekî Tawus mesela royê dihebînine ew benda tu Xwedê guher xwe re royê bihebîne rûna rojê di dest û pedenî tu Xwedê guher re xwe re ewî tê xwe Xwedê xwe sibê re ve bêj hewira me şem lê tu hewira xwe çi re Xwedê nayînî tu hewira xwe tiştê baş qetînî. Hindê jî şems û bêjim yanî roj û erê roj me rû me ji ne Xwedê. Ev ev tevl himberî Xwedê çêbûne.

Ew hûn heme ji hûn hatin. E çima nexwe nebûy nebûy cihû çima bûy bêjim îsa an jî te îsa heban bû. Pêxembera gazî cihûya dikin, gazî êrmeniya dikin, gazî kurda dikin, gazî hemû miletî dikin. Digerin ew şehadetiyê bêgerandin. Ev şevetî bêdayîn e. Yanî tu ne poşmanî te derbasî ser wê olê bûyî an jî derbasî. Na, ez ev şam e bizanda. Ew wî lazimî te ji bê ew e emra we de bûye re bizanda. Rehê me ê îro tu jî dikarî bona rehê xwe gazê xwe vekî, xwekê rehê te here xilas be. Yanî tu garantîya xwe ya dinya wî alî çêdikî? Ça, lê tu nizanî wekî tu dinê hene. Belê tu Dinya dinê hene. qalib heye, Erê. dinya rihaniyê ye. Erê. Aha. Ez îro seva dinya rihanî pey xwe dê ketime. Ez zanim ez ê minanî xewnekê ji vê dinê rojekê E herin. piştî Ça çil salî tevliya hê jî dinya. hate bîra te ev tişt. Erê ez teze hişyar bûm. Ji heta demokratiya heta komûnîzm hebûne Aha. ne dihiştin serê xal birine. Lê wexta xadê pê Gorbaçov anî seqirand hemam ne hingê êdî îsanetişê bû demokratiya. Tu îro kê dixwazî tu çî dihebînî. Ema di hemû ola de heye, dibêje yekî ji dînê xwe re nebe, ji dînekî din jî re nabe. Zanî çi me hela? Tu hêj tu dixwazî Esa bizanbî wekî te çira dînê xwe aştiye? Erê ez dixwazim çima wê zanî. Tu tenê wê pirsê dixwazî bizanbî ne? Belê. Hela min hêja te re gune, dîn min xilas nake. Ez pê dîn xilas nabim. Yanî tu qebûl nakî ku Xwedê dînê herî mezin e? Ça, Xwedê ne ke dîn e, Xwedê wekî ew bavê herî zûr e. Wekî ewî giş çêkiriye, ew xwe xwe jî niha ji wir rûniştiye. Tu bawer dikî? Yanî li gorî dîtina te xiristiyanî bêjim mezhebek e an dînek e? Hela Kiristiyanî ne? Erê Kiristiyanî. Dîn e an mezheb e? Em divên xaçparêz ne? Erê xaçparêz. Hela ewan Îsûs dihebîne ne? Erê. Dînê hona ne, hebandina hon Îsu ye. Pê zimanê me Îsa ye. Erê, Îsa, Îsa dîn e an? Îsa kurê Xwedê ye, me hêja te ergo. Ewa seva miletê me ne dîn e. Ya miletê me te hêja gone te melekî Tawus berdoye, te çûyî Îsa girtiye. Te hêja go melekî Tawus mezin e ne. Na, kurê Xwedê mezin e. Kurê Xwedê te yê xerc kirin.

Hate nîşankirinê lê tewî nejît. Ewa hemle deket bê rihê Xwedê, bê rihê ziyaret. Erê Îsa beşer an ne beşer e? Bende ya ne bende ya? Erê bende ya? Îsa, Îsa albê xwe da bende bû lê rihê xwe da Xwedê bû. Ewî diçû mirî radkirin. Ê baş e. Mirîyê şeş roj e. Ewî diçû gazî dikirin radkirin. Baş e wextê ku Îsa kurê Xwedê ye ne? Wa gavê ku bêjim wî xaç kirin wê çima Xwedê wî xilas nekir? Tu dixwazî pê behsî wekî Îsa çi re hat xwedî, wekî kurê Xwedê bû çi re bine xaçkirin. Erê. Dixwazî wê pirsî pê behsî. Erê çima Xwedê wî xilas nekir? Hela ew dikaribû xilas biya. Ew dikaribû qet neçû xaçî nehate xaçkirinê jî. Erê. Ew ew ê hat barê gunê min tehil da. Çima barê gunê min? Sebekê em giş gunekar bûn. Bende îsane giş gunekar. Tu naxa gunekar hesab dikî ber Xwedê. Wekî şaşiyê me hene.

Din ji te bipirsim. Ma demkî dînê rastî an jî riya rastîyê. Bêjim tu vêga ji ber berxatê yî. Newsa ha bêjim û tu dê jî Îsa kurê Xwedê yî û tu jî kurê Îsa yî. Wê çaxê çima di vî haletê de feqîrî de newsa bêjim Îsa an jî Xwedayê ku tu dê jî çima yanî te feqîrî ji tîya arî te nake an jî. Avê hêsîrîyê danim ne. Mihêja çi gone min got. Em pê xwedana xwe dikarin bijîn, her kes bende. Hela ez nabêjim Xwedê min tê xefireyê wekî ez şa lazim e bijîn na. Xwedê tu kesî birçî nayêne. Nanê roj bi roj dide bende. Xwedê dike. Dibe tu niha bêjî ez rind dijîm yan ew bêje ez zaf baş dijîm. Em jî wî cor e. Tu her yek mîna hev najîne. Hinek zengîn in hinek feqîr in. Erê bi ser dinê gişt mîna hev nîn e. Yê feqîr hene, yê hêsîr hene, yê rind hene, yê daha ew hene. Na demekê Xwedê ew kurê Xwedê ne ew ê zengîn bike. Ew ê ku Îsa dihebîne yê Yûzus hebîne ew zengîn kirina milyara febrîqa ew ê wan hene ew hej wî kurê dike hej te nake. Tu feqîr hêlayî. Heval xêra te. Serçava be. Tu feqîr hêlayî heştê nakî. Helalekî kerema xwe wernawe biro. Alex manim û dibêjî li her tiştê min kiriye weke gotiye ez daha zeftir şa bûme. Yanî ji bo pêşerojê bêjim tu çi dikî ku bêjim hemû kes ji bo were weke te Îsaya qebûl bike weke te bive kurê Îsa û an jî kurê Xwedê.

Tu hinekî din. Tu rabê te hinekî din. Bêjê wan werin şadeya xwe bidin û bibin ew. Ne gunah ji te re Îsa Îsa gotiya. Na erê. Na na. Wekî Îsa gote şagirtê xwe gote pêxember erê. Duwazdeh hev bûn. Got herin bigerin ser dinê. Çar qulbê dinê bigerin. Gazî temam akin wekî heye emir cem min ezman. Wekî heye emrê ruhanî. Îro em pey vî emrî nekerdine, dîsa dibêjim, îro em seba rehê xwe peyxwazî kerdine, wekî rehê me xelas Tu bawer kir rehê te xelas kir? Herî. Na. Herî. Em Xwedê xelas kir lê Îsa xelas nake. Yanî gavê ku bêjim te got yanî. Îsa min got ne, xelasbûn pê Îsa ye. Kê wiya qebûl ke wa kisana Xwedê. Îsa xwe xwe rehê xwe da Xwedê bû. Rast e ew pê qalibê me hat tedine. Ê baş e. Madem ki tu wisa qebûl dikî, ê rast e di ola me ya êzdatiyê de jî ti zorek tune. Lê belê te çil salî bi rastî jî ola êzdatiyê dilê xwe yê derketî û her wisa jî te parastiye. Yanî eger çil salî te tiştekî ji ola êzdatiyê fehm nekiribe, ku di ola êzdatiyê de ew tişt heye, di ola êzdatiyê de ew tişt heye dibêje yekî ji dînê xwe re, ji ola xwe re nebe, ji dînekî din, ji oleke din re jî nabe. Were dînê başka tune ne. Yanî tinin dîn baş. Ew ne dîn erê. Yani tu ne bawerî ku tê rojekê poşman bivî careken dagerî. Na. Baş e şev baş.